ke a le dumedisa mo lebitsong le le matlala morena wa rona e le go jesu keresete amen a re rapeleng Lebitsong la Ntate, lebitsong la Mora, lebitsong la Moya o Halalelang. Morena le Modimo wa rona, hoseng ha letsatsi re o leboga Jehova. Wena o kileng wa re babala ra ba re fitlha mo sena sebaka re bolokegile Morena le Modimo wa rona. Papa e re setse re tloya lengwalong la ga Morena le Modimo wa rona o re thuse gore mantswe a re tlo a bolelang a tsene gara dipelo tsa batho Morena le Modimo wa rona. A wele mmu o nonneng Morena le Modimo gore a ka tlo enya dienya tse di bose A go bolele wena ka sebele ka Jeso Keresete, amen. Lengwalo la rona re tlo le kry-a mo Isaiah 43 verse 19 lona le balega ka tsela e, Bonang, ke tla dira se sefsa, se setse se tswelela gona bjale, le a iponela ka bolena, ke tla phula tsela lešokeng, ka edisa dinoka nageng e e omileng. Amen ke palo ya lentswe. Bana betsho goseng ga letsatsi Modimo wa rena wa re tshepisa o re ke tla le phulela tsela lešokeng o re e gona tsela lešokeng tsela e ntshwa e e leng gore le rena re tlo gore re e bona re tlo e bona se sena a e phuntse o re tsela e o re tlo e bitsa selo se seswa

wa dipoelo tse di botse tse di fša amen gobane modimo wa rona ke modimo wa go loka amen o re ge lebati le tswaletswe le go laetsa bophelo bo boswa le go laetsa tsela e mpšha le go laetsa gore o inagane o dule o na le tumelo e sa feleng gore dilo ka moka di tlo loka amen Modimo a ka se go tswalele mabati ka moka bana bešo o re a ka se utlwile dilo ka moka, o re he a bolela o re le ka gare ga tunnel go lefifi empa mafelelong go na le lesedi amen. O re ke neng mo kareng o le lešokeng, o le mo leganateng, o le mo tlaleng, o le mo lenyoreng, o le bolwetsing na Modimo o go diretse eng se sešwa. A na wa le bona na lesele la Modimo na? A na wa o bona na monyetla wa Modimo? O re a re apoleleng motho wa kgale re sale ka motho o mompšha. Amen. O re le ka gare ga bolwetse bo bo re aparetseng lefatshe, gare ga tsunami e e re wetseng, gare ga lefifi le le re fitlhetseng, gare ga masetlapelo a re leng gare ga ona, O re re kgotlhelele gobane o tlo re fa bophelo bo bosha gobane ke ene a tshwereng dinotlele o tlo re bulela he nako e setse e fitlhile amen. O re mo Psalm twenty three verse four o re le he nka sepela mo lapeng o šišago nka se boife selo gobane morena wena morena o na le nna amen. Bana beso moreneng a re duleng re na le tshepo gobane o na le rena ka nako tse tsotlhe. O re gape ha tswela pele mo kutollo three verse eight o re ke le buletse mojako. o le go pele ga lona, go mme ga go motho yo a ka go tswalela, ge Modimo a bula mabati, ga a teng a ka a tswalelang. Amen. O kare mantswe a mabedi a, o kare a ka re thusa, a tsena dipelong tsa rena, ra tseba gore o tlo re bulela tsela e mpsha, a re fa bophelo bo bofsa. Ke rata ke bolela le basadi ba botlhe ba bobedi, ke re o kare Modimo a ka re thusa, ra keteka kgwedi ya rena ya basadi. ka lerato le le makatsang amen a re rapele papa re a leboga modimo maatla ka moka ke wena o kgone go re thusa gore re tsebe gore wena o tlo re bulela tsela e mpšha o tlo re phulela tsela gara lešwa ka morena le modimo wa ka re a leboga modimo maatla ka moka sa tsene ke sa lebale le bona bana ba bo rena ba ba latlhegetsweng ke meloko le metswalele le morena le modimo wa ka ka ntlha ya bolwetse bo jehofa ba thuse modimo wa ka o maatla ka moka gore ba tsebe gore wena Modimo wa bogale se o se dirileng ga gare ga malapa a bona o se dire e le gore o tshwanetse go bonagale bogolo ba gopana le modimo wa ka ka jesu keresete amen